Maitei rory mba'éichapa jahesamita ñane rembiaporã ko ára pegua. Ko árape ñamba'apota hína peteĩ moñe'ẽrã rehe, he'íva hína péicha. Moñe'ẽ kyre'ỹ mombe'urã, ñande rogapy. Ko'ẽti jave ña Susana opu'ãma iména karai Silvia ndive, iména oñembosako'i oho haguã imba'apohápe Ña Susana katu omorambosáma mitãnguérape omondo hag̃ua mbo'ehaópe. Rodrigo, pe michĩvéva, opyta Tupãpe hasy katúgui. Claudia ha Roberto ndovy'apái kuri mbo'ehaópe upe pyharevépe. Ojepy'apy hikuái ipehẽngue hasyvare. Pe kuñakarai hembiapo pa'ũme ndoheja rei memby hasyvape, omokunu'ũ, omokohã'u ha omongaru. Asaje potávo ojevy mitãnguéra mbo'ehaógui ha ojuhu Rodrígope hesãivéma. Claudia oñangareko ikyvy hasyvare ha Roberto oike kosináme oipytyvõ isýpe. Rodrigo oguapy hendivekuéra mesápe okaru hag̃ua, naikyre'ỹimbái ramo jepe. Asajekue oke hikuái, upéi mitãnguéra omoñe'ẽ aranduka mbo'ehaópegua. Túva ojevy ka'avyete maimba pohágui ha ojuhúma hoveguaykuérape vy'ápe ohechajoa hína tele. Ohetũ peteĩteĩvape ha omboguapy Rodrígope hapypahũme, ombosarái ita'yrami akãrague kóva opyta peve oke. Péva ohaiva'ekue Feliciano da Costa. Néi, he'i péicha, amoñe'ẽ jeýma mboyvena ha upéi ahechakuaa mba'épa he'ise ko'ã ñe'ẽ. Aclara el significado de estas frases, de estas palabras, oñembosako'i, pehẽngue hovyava'ekue, oñembosako'i he'iséna se prepara, pehẽngue familiar, hogayguakuéra de sus los que están en su casa, ¿verdad? Sus familia. Upéi he'i omongueráta ahí ombohovái porãvéva hekópe porandukuéra. Ha'eihára omombe'u je'aipy rupive, Peteĩ hogapy rembiasakue mitã akãta rehegua mokõivéva rehe, peteĩ hogapy rembiasakue rehegua jepe. Kuñakarai, karai ha ña Susana opu'ã voi ha oñembosako'i. Oho hag̃ua tasyópe ogueraha hag̃ua mitã kokuépe oho hag̃ua imba'apohápe. Upéi he'i. Pe mitã misivévape ha'e, pe mitã misivéva ha'e Claudia, Rodrigo téva moikõivéva. Umi tapicha ndovy'apái ha ojepy'apy va'ekue, Roberto ha Claudia, Claudio ha Vito, Marco ha José. Upéi he'i, Aite amoñe'ẽrãgui extrayo oite, péro te'e, sustantivo propio, péro te'ẽ'ỹva sustantivo común, po oñe'ẽséva, verbos, ñe'ẽ joaju oguerekóva teroja tekome'ẽva, una oración que contenga adjetivo calificativo, ñe'ẽ joaju oguerekóva ñe'ẽteja, oración que contenga adverbio. Upéi he'i, Embohovái hekopete porandukuéra. Mba'épa haihára omo'ãhete jeheipyre rupive qué quiere expresar el autor a través del texto? Mba'éichapa oiko umi hogayguakuéra? Cómo viven entre ellos? Mba'érepa vaicha ndéve haihára oiméne ohai pe emombe'urã? Por qué habrá escrito el autor el motivo? Ndépa reikuaa avei peichagua hogaygua oñeha'ãva? Conoces familia que, como nuestro personaje, que procuran? Mba'e nereñandu haihára mombe'úvare? Qué sentimiento produjo en vos lo relatado por el autor? Néi, ha peve ñane rembiapo ovecharõ ko ára pegua, aguyje.